א גוטן אוונט, דינסטיג כ ה ניסן תשענ ח, א איד, א סאטמארער איד, א חסיד פון ר' אהרן פון קרית יואל, האט געשיקט א בריוו זיין רעבן, נאך די דרשה וואס ער האט געהאלטן וועגן וואס איז דא פארגעקומען מיט די. אין דעם גאנצן ענין פון חינוך, פון דעם איר וויסט דאך דא דער מזרח חינוך פון פון אלבאני, דעם געזעץ וואס מען האט געוואלט מאכן, דער געזעץ דער געזעץ עקזעסטירט נאך, איך מיין צו זאגן דא נאר וועגן די געלד און אנדערע עניינים, וואס רבי שמחה פעלדער האט, איז געגאנגען ביזן ענדע, און ברוך השם האט צייטווייליג אביסל זיך אן עצה געגעבן, און איך זאג נאר ס'איז נאר צייטווייליג ווייל די צרה איז נאך א גרויסע צרה, כל זמן מ'מעקט נישט אויס דעם געזעץ וואס זאגט אז יעדער קינד מוז האבן די צוועלף לימודים צווישן זיי די סארט לימודים וואס אונז פרומע אידן קענען נישט און טארן דאס נישט לערנען, עס טאר נישט זיין אין אונזער חינוך, איז דער פראבלעם א פראבלעם, מיר טארן נישט אוועקגיין פון דעם צו געדענקען אז דער פראבלעם איז נאך, עקזעסטירט נאך, מיר זענען נאכנישט פטור געווארן פון אים, ס'איז א צייט, וואס איז געשען איז א צייטווייליגע זאך. אבער יענער שרייבט אים א גאנצן בריוו וואס דארטן קומט ער מיט אים א חשבון וואס ער האלט גאר פארקערט, ער זאגט אז אפשר ווען מען וואלט יא געלערנט און מען וואלט יא געהאט די אלע פוינטס וואלט מען געקענט מאכן בעסער, למשל ער גיבט א דוגמא פון זיך, ער ארבעט מיט חברים נאר ווייל ער האט נישט געהאט די עדיוקאציע איז דעריבער קריגט ער ווייניגער זיי קריגן. ער קריגט אַכציק טויזענט, זיי קריגן הונדערט און צוואַנציק און א פערטל מיליאן, ווייל זיי האבן יא געהאט אט די אלע פאפירן און די אלע נקודות וואס מען באקומט ווען מיטן לערנען אין די מען שטודירט אין די סארט פלעצער. וויל איך דא מאכן צוויי זאכן, איך וויל פריערט מאכן אן הקדמה אויף א פוינט וואס מען מוז קלאר מאכן, מיר אידן, ריכטיג מיר ליידן פאר דעם, אבער נישטא קיין עצה, מיר מוזן גיין אין אידישן וועג, פארקריכן פון אידישן וועג קען מען קען מען קען מען נישט, דאס נישט, בשום אופן נישט, אפילו אז מען פארלירט געלט יא, ס'איז ס'טוט וויי, ס'טוט וויי און איך ווייס אז ס'איז שווער צו הערן די ווערטער פאר פאר די וואס וואס זיי שטייען אין דעם נסיון, און ווי זאגט מען ואל תביאנו לידי נסיון, אבער איך וויל זאגן אין דעם נסיון וואלטן אנדערע יא געוואלט שטיין אז מען זאל קענען גוט מאכן געלט, א איד וואס מאכט אַכציק טויזנט דאלער א יאר, זייער זייער אסאך אידן וואלטן זיך געוואונטשן צו דאס מאכן. אבער ער מאכט דארטן א ריכטיגן חשבון וואס ער באווייזט, ער מיטן שטוב מיט די קינדער מיט די הוצאות וואס ער האט, ער קען נישט ענדיגן דעם חודש און ער דארף באלד חתונה מאכן קינדער, ווייסט ער נישט אפילו וואו מען דארף נעמען א פרטים. וויל איך דא קומען צו איין נקודה וואס ער שרייבט און דאס איז א מורא'דיגער אמת און דאס וויל איך אז די רעבעס זאלן הערן און וויסן. אמאליגע צייטן א רעבע איז געווען אן ארעמאן און ס'איז געווען גוט אזוי, איר ווייסט פארוואס? ווייל אן ארעמאן פארשטייט דעם אנדערן. ער ווייסט וואס ער פילט ווען ער דארף א פרוטה, ווייסט ער וואס ער גייט אדורך, איז ווען א איד קומט אריין צו אים און וויינט, פארשטייט ער אים. אבער ווען א רבי איז א מיליאנער, זיצט על סיר הבשר, פארט מיט א קאדילאק מיט אינעם מיט א שורה פון קארס, דארף חתונה מאכן די קינדער, האט ער נישט קיין פראבלעם פון א פרוטה, מען שטעלט אים צו אלעס, נישט נאר די קינדער, די קינדער מיט די אייניקלעך מיט אלעס, מיט די שענסטע חתונות מיט טויזנטער מענטשן. פעלט אים גארנישט, אלעס וואס ער דארף אז איינער קען נישט פארשטיין דעם אנדערן בשום אופן, ווער ס'מאכט נישט א דורך קען נישט פארשטיין, איר ווייסט אז ס'איז דא איינע פון די דינים אז א רייכער איד מוז עסן טייערע עסן, טייערע, די מאלצייטן מוזן זיין טייערע, ער טאר נישט דזשאלעווען האט אנישט געהן עסן פאר פרוטות דארטן אזוי ווי אהרעמאן, פארוואס? ווייל אנישט וועט ער נישט פארשטיין דעם אנדערן, ווען ער עסט די די אזא אדרעס און עס קומט אריין צו אים א איד און בעט אים עפעס אויף צו עסן, איז אז ער זאל זיי עסן דארטן א שטיקל איך ווייס דארטן גארנישט, וואלט ער אים געגעבן א דאלער, צוויי דאלער, ס'איז גענוג, אבער אז ער עסט און ער ווייס אז ביי אים א מאלצייט קאסט פופציג דאלער, פארשטייט זיך אז איידער דארף יענעם געבן גיבט מען אים פופציג דאלער נישט קיין צוויי דאלער, איך גיי נישט אריין אין די מנין איך גיי נאר אריין צו געבן צו פארשטיין רעבעס די די סארט רעבעס וועלן קיינמאל נישט פארשטיין דעם ריכטיגן פראבלעם פון חסידים, און פארוואס רעד איך וועגן דעם ווייל מיר וועלן נישט זען קיינמאל ווען רעבעס זאלן געבן דרשות און פרעגן וואס טוט מען פאר פרנסה פאר די אידן די רעבען זאל האבן פרנסה.

דא פארלאזט ער זיך אויף די חסידים נישט אויפן רבי'ן שליטא, זיי שטעלן אים צו, דא איז דער חורבן, א רבי דארף זארגן נישט נאר פאר די רוחניות, איר ווייסט ביים לובאוויטשער פלעגט ער אלעמאל שרייבן בגשמיות וברוחניות, נישט פריערט רוחניות נאכער גשמיות, ס'איז א גרויסער טעות, א רבי דארף פריערט זען אז די גשמיות זאל זיין, דאן קען ער רעדן וועגן רוחניות.

וואו פאר דריי טויזענט דאלער איז שוין א לוקסוס, איז דא פלענער אז דא אזעלכע וואס צאלן פיר און פינעף טויזענט דאלער א חודש נאר נאר רענט? איר וויסט וואס דאס איז? האט איר געזען אזא רבי זאל זיצן און ברעכן די קאפ וואס טוט מען? ווי אזוי מען מאכט ביליגער די אלע זאכן? באזעגט מען זיך דא אן עצה, האבן זיי אפגערופן א קאמיטע וואס זאל זיצן און ארבעטן און אויסארבעטן וועגן ווייזען ווי מ'שטעלט צו פרנסות די אידן, און שיינע פרנסות מ'זאל מאכן פרנסה וויפיל מ'דארף כאטשמ לעבן, נישט דארפן נישט דארפן לעבן מיט כיכבות. ווידער א רעבע וואס אינטערעסירט אים נאר די רוחניות, און נישט קיין גשמיות איז קיין רעבע נישט, און א רעבע וואס קען רעדן נאר וועגן אזעלכע עניינים, ווי ווי ווי ער האט גערעדט ווי ווי דער אהרוני האט גערעדט דארטן אין אין אין אין אין וועגן וועגן וואס איז געווען אין אלבעני און זייער גוט איך פסל דאס נישט אויב ער וואלט געזארגט אויכעט פאר די פרנסה פון זיינע חסידים ווי אזוי זיי זאלן מאכן פרנסה א גוטן אוונט.